Helo, sut ydych chi a chroeso i'r benod ddiweddara yng nghyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc. Um, ia, mae'n fore bendigedig yma yn Sir Gyfyrddin bore yma. Um, ia, mae ar ôl rhyw 34 diwrnod o niwl gwbl drwchus, um, yr heulwen allan i gnesu'r tir neu roi... Dwi'n meddwl... Defaid fan hyn yn dod i ddweud helo. Ond um, ia, rhynny dwi eisiau ddangos i chi ddiw. ydy'r gweithdy. Fel y gwelwch chi, mae'r gweithdy pen ucha'r bryn yn fanna yn torheilo dawn wres gwan yr heilwen ym mis Rhagfyr. A i'r newid mawr ydy bod y gwaith cladio erbyn hyn wedi'w gwblhau. Uh, rhyw bythefnos rwan, ond um, Diolch chi jyst dal. Ia, fel y gwelwch chi, mae'r adeilad, mae'r gweithdy yn edrych yn fendigedig y fanna ar ben uchar y bryn. Mae'n eistedd yn braf iawn, cysgod, uh, coedydd sycamor na i'r dde. Um, Bora da, dy waith, ydych chi'n olew. Ond, um, ia, so ni yn es, chas, um, ia, yn ytrach yn fod i'n trafod yr, uh, Be fi, dwi wedi bod yn brysur yn ei wneud o ben isio'r cae i ddew am un. Gweithdy bellter i ffwr yn dydy, yw'r ein haws o beth uffar i yna gyrraedd i dop y bryn yn ei eisiau y gweithdy yn sech, felly, um, ie, yeah, un ei feddwl. Ie, yeah, dyma ni felly, um, dyma'r gwaith, gwaith cladio, mae wedi gwblhau fel y gwelwch chi. Dwi wedi gweithio holl ffordd fyny i grib y to erbyn hyn, felly mae'r adeilad wan yn sych rhag bob un tywydd fydd yn dod fyny'r dyffryn yma yn law yn un hindda felly. A fel y gwelwch chi, mae'n edrych yn oedod i dog, dwi wrth y modd efo'r gorffeniad yma felly. Ia, achos un o'r penderfyniadau ni ysyd e wrth ddewis sydd ath o gladio ffwn weld ar ochr y gweithdy, rynu benderfyniad sydd e oedd um, cael pren o'r felin Efo'r math yma o mil, sef y mil byw neu live edge neu weeny edge, uh, fel mae rhai yn ei alw felly, um, mantais mawr hyn de, di, um, mae chdi bach yn gynt i'w godi a dweud gwir, fe bydda bob un darn o bren efo ymyl gwbl syth, wel fyddech chi angen un siŵr ydyn, de, efo bob un ymyl, efo fod yr un bwlch rhwng bob un, fod bob un plencyn yn dych chwa, yn rhedeg yn gwbl lorweddol i'w gilydd ar yr un lefel, neu dych chwa, mi fydd eich llygad yn gweld uh, bod rhywbeth ei le, lle de, mae o'n tynnu'ch llygad unrhyw gamgymeriad bach fel yna. Um, ond trwy gael pren fel un efo mil byw, wel, mae chdi bach yn gynt a felly yn haws yn dydy i'w godi. Um, a ie, yeah, da chwa, dyn yna'n wedi arbad dyddio i mi, mae'n siŵr. Um, ond ie, yeah, os roi draw fan hyn, Fel y gwelwch chi, fan hyn wrth gwrs, da i'n parcio'r fan waith a hwn di'r drws fach ar yr ochr, a mae'r ochr gyfan wedi'w gwblhau. Um, Dyna'r olygfa lawr y dyffryn unwaith eto. Ia, a mae o'n orffiniad, mae hyn Reit hyfryd, mae rhai wedi dweud, mae o'n edrych fatha rhyw gaban yn nghanol uh, Nebraska neu Alaska neu rhywle felly de. Wel ie, dra i ddall yn iawn lle mae'r ddelwedd yna wedi codi felly. Um, un o'r pethau benderfynais i hefyd e, wrth wneud, wrth godi'r um, holl glading, Um, lle fod uh, dwy blyncyn lle'n cwrdd ei gilydd ben wrth ben, ynde? mae rhai yn dweud dylai stagro yr uh, uniadau yna um, drwyddi draw felly. Ond um, yr hynny o'n i'n deimlo wedyn, gan gofio bod y pren yma de, wedi dod yn syth ar felin, a felly dal yn gymarol lyb ynde, wrth i'r pren sychu, mae yna berig wedyn y bydd yr uniadau yna wedyn yn dechrau agor, a bydd yna o bosib yn gadael i'r tywydd uh, ganfod ei ffordd fewn nes teg at strwythyr y gweithdy. Felly yr hynny dwi'n wedi wneud wedyn de, ydy gosod yr uniadau i gyd yn un rhes bron um, y tu ôl i'r plencyn yma bren a wedyn hoelio y plencyn yma wedyn uh, i guddio'r uniadau rhag yr elfennau. A ia, dwi'n meddwl fod o'n gweithio'n ôl ew, hyrwydd um, ycho, mae o'n mae rhyw gydnaws felly a stael yr uh, adeilad felly Um, os gofiwch chi, os ei agor y drws, cho, dyma ni'r tu fewn yn dweud, cho, mae'r holl bust mawr, strwythurol yma, falle, um, cho, mae'n bethau um, nodweddiadol rhywsut yn dydyn o um, dyluniad y strwythur. A wedyn, ia, o belltar wedyn, de, mae'r steil yna rhywsut, um, yna rhyw barhad iddi, Hefyd ar y tu allan, um, cho, o belltar ynde, os ydych chi'n meddwl, mae, mae rhai o'r pys drwythurol ydyn, felly. Dyn, ia, mae'n rhyw dutch bach reit braf yn hynna am wn i, felly, wedyn os hwn i rownd i'r ochr yma, um, fan hyn hwn, hyd y drws llwytha mawr ynde. Dyn, fel y gwelwch chi, mae'r Gwaith cladio, wel, mae'n edrych yn neis iawn dydy o bob ongl. Um, hyd yn oed, yn rhoi rownd i fan hyn, de, rownd y, yr ochr gefn. Yn ochr fi fawr neb yn ei weld sy'n bechod. Yr, ia, mae i gyd yn edrych yn daclus iawn. Yna, yn hapus iawn efo fe wir. Ie, yeah, felly, um, a dychod, Douglas Fair, a cymysgedd Douglas Fair a Llarwyth ydy'r cladding yma. Um, fe ddath o i gyd o'r ddelyn goed leol i mi fan hyn, sef coed di nefwr, um, draw yn ffair y fach, a chyn hynny y bu'n tyfu mewn coedwig yn y gelli air. A ia, ar y pwynt yna, ddech mae'r holl waith trwm efo preng glyb wedi warfan bellach. Um, ia, hyddi'n Oedd hi'n dipyn o her i godi'r darnau yma, rhai yn nhw'n dychmyg nhw'n mysio rhyw bedair metr a hanner o hyd yr un ac yn lyb, ond yna dipyn o bwysau yn nhw, oedd yn dipyn o job codi un i'r fan lle ydych chi eisiau fo, a wedyn mynd efo'r gwn hoelio. Felly, ym mwchor y teg, eisiau i chydig o help um, am chydig o ddyddiad, oedd uh, Alex yng Nghymudog, oedd Aled, Ers yn codi tu yng Nghapel Eisiac ar un o bryd, ddoth llyr ym mrawd yng nghyfraith a ddoth Jo Donach, ffrind i mi sy'n saer, felly oll uh, helpu am ryw ddiwrnod i ddau um, dychoi godi'r uh, holl waith cladio yma fi ath o fyny mewn dim o dro wedyn lly. Ond um, Ia, na, rhywbeth braf iawn o'n um, gwybod bod yr holl waith, neu'r hynny o waith sy'n weddill uh, oll ar y tu fewn bellach. Um, ia, fydda i wedi cuddio o'n rhag uh, yr elfenna, fydda i'n mynd, ia, fydda i'n mynd nglyb at yng nghroen yn, yn, yn wedi oeri uh, fel mae'r dydd o'n yn dechrau um, um, fyrrach ac yn fyrrach yn byrhau felly yn oer yn bora ac yn oer yn y nos a'r glaw yn oer hefyd yn dydy. Ond ia, yeah, na i adael i ymuno ar y tro a uh, na i adael chi fwynhau y tywydd braf yma mwyddill y brawn. Oce, okay, o wyl chi fan. Gymwch.